Ярар ул мөкатдәс мәүлет айларында, изге мәүлет кичәләрендә бер үзеңнең ризалыгыңны гына үтен торган Коръән аятьләребезне, барча хата-кимчелекләребезне гафу кылып, үзеңнең фазлы рәхмәтең белән безләрдән кабул итеп алсаң иде, анда булган әҗер-савапларны галәмгә рәхмәт өчен җибәрелүче пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салаллаһу галәйһи сәламнең рух шәрифләренә ирештереп, кыямәт көнендә шәфәгатьләрен барча лабызларга насыйп әйләсәң иде. Лабызларың белән ясәләнгән намаз һава ризыкларын, котлама еш-тырукларын шат кылсын. Сәгыйдә, Дарза мөхтәсирәннән алып бүгенге көнгә кадәр җир йөзенә килеп киткән барлык мөэмин мөселман кардәшләрнең рухларын җыештырып кутларың шат булсын, Сәгыйдә. Шушында килеп, кулларын күтәреп, Әмин дип, синнән дога-мет итеп утыручылардан, шушы бинаны төзүчеләрдән, төзергә ярдәм итүчеләрдән, шушында укучылардан, дәрес бирүчеләрдән, дога-мет итеп ятучы вафат булган барлык туганнарының, әти-әниләренең, әби-бабаларының, йөрәк җимеш балаларының, никахта булып та, дөньядан үткән хәләл җефетләрнең, Дәвадан ташламагыз, дип вәсыять иткән дусларының, танышларының, якыннарының, күршеләренең барчаларын да рухларына да бай килештереп аны шат кылсаң иде, аларны безләрдән риза кылсаң иде. Ил көннәребезгә, җаннарыбызга, гаиләләребезгә тынычлык, тәннәребезгә сәламәтлек, маңгай күзләребезгә нур, калеб күзләребезгә нур биреп, үзебезнең, балаларыбызның, җитәкчеләребезнең күңелләренә тәүфикъ, һидәят биреп, Яши торган дөньяларыбыз Ислам дөньясы кылсам иде. Үзеңнең кушканнарың мурдә, тыйганнарың белән тыелып яшәү насыйп кылсам иде. Моңарчы тәүфикъсызлыкта йөргән йөргән бәндәләреңнең күңелләренә тәүфикъ, һидаят нуры, иман нуры, Ислам нуры, Коръән нуры салып, туры юлларны, мәчет, мәдрәсә юлларын күрсәтсәң иде. Өйләнмәгән, кияүгә чыкмаган егетләребезгә, кызларыбызга хәерле бәндәләр насыйп кылып, матур гаиләләр корырга, пәйгамбәребезнең өммәте, динебезне куәтләүче балалар үстерергә насыйп. Кылсам иде. Ярар, күрше киләчәк яңа кышларны, яңа елларны, хәерле кышлардан, хәерле еллардан кылып, без бәндәләреңнең белеп һәм белми кылган гөнаһларын гафу кылып, афәтләрдән, хавыф-хәтәрләрдән, бәла-базардан имин кылсам иде. И Раббым, ел, үзеңнең киң рәхмәтең белән мул нигъмәтләреңне бирдең, җыеп ала бар көннәрен дә бирдең, шушы нигъмәтләреңне үзебезгә насыйп нигъмәтләрдән кылып, ил-көн тынычлыгында, гаилә тынычлыгында, шатлык, сөенеч, Куаныч белән үзебезгә куллануларыбыз насыйп булсам иде. Алдагы елларны Давыт хуҗалык эшендә уңайлы еллардан кылып, мул нигъмәтләреңне тагы да күреп сөенергә насыйп булсам иде. Калган гомерләребезне хәерле гомерләрдән кылып, телләребезгә, күңелләребезгә сабырлыклар биреп, үзең риза булырлык итеп, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең шәфәгатенә ирешерлек итеп үтүләребез насыйп булсам иде. Сәфәрдәгеләргә хәерле сәфәрләр насыйп булсам иде, авыруларга хәерле шифалар насыйп булсам иде.